YouTube no foforɔ nso so a me ne wo kasa so wei yɛfrɛ no Eben Tech. Eben Tech, nea enti a mefrɛ no Eben Tech ne sɛ mekyerɛkyerɛ applications ne settings bi a ɛwɔ phone so a ɛboa amanfoɔ. Ebi a w'adwene nkɔ hɔ, but mefɔ so akyerɛkyerɛ sɛ w'adwene bɛba so. Ebi a wonim, but nyɛ sɛ mekyerɛ wo na mema w'adwene aba so. Ɛnnɛ me ne wo bɛsua WhatsApp features bi a wɔde aba mu a ɛyɛ kama paa a sɛ wo use a ɛyɛ fun, ɛyɛ fun, wobɛtumi a use a ɛde ayɛ nneɛma kakra a ɛbɛboa wo. Kɔ me YouTube channel hɔ na kɔ, kɔ, kɔ subscribe because ɛyɛ nneɛma a ɛhia nko a ɛwɔ phone so na me, mekyerɛkyerɛ. Wohwɛ application wei a ɛwɔ hɔ yi a, application wei, Application wei wei a mede sign yɛ ato so yi a ɛyɛ application a ɛboa paa ɛyɛ kama paa ɛwɔ wo phone no so sɛ woyi su a wotumi de sign documents ebi a documents bi wɔ Ghana ɛyɛ sɛ wo sign yi sɛ ɔkɔpɛ obi ma ne sign no ɔmo sɛn de bra WhatsApp a wotumi sign yusu wi edi sign ma ayɛ ho video kɔɔ na kɔhwɛ me ne wo nkasa nkyɛ nea ehia ne sɛ wɔbɛkɔ me page hɔ na wakɔ wakɔ subscribe abere biara meyɛ video no gu hɔ no na wohwɛ nneɛma futures bi a ɛrebobabobɔ a ɛbɛtumi aboa wo yɛ mma yɛn mma no nko anyɛ dɛn ɛnkyerɛkyerɛ yɛ neɛ yɛnyɛ yɛn nso yɛbɛsua deɛ wobɛhu ano yɛ ayɛyɛ yɛn yɛhia biribi a yɛmfrɛ mma sɛ mo mmra mmɛyɛ ma yɛ ebi a na ɔno so kora mmɛn nti no menkasa nkɔ akyiri no yɛn starte Yɛbɛkɔ WhatsApp, WhatsApp yɛ besua WhatsApp adeɛ bi a ehia paa. Enti ma menkyerɛ wo baabi a me WhatsApp wɔ na wo nso wo wakɔ hɔ na wakɔhwehwɛ wo deɛ. WhatsApp ɛni ɛne wei a mɛde ɛreyɛ ato so yi. WhatsApp ni ɛni wei. Ɛna mede arrow no ato so hɔ no ɛyɛ me WhatsApp oh so baabi a WhatsApp wɔ woaa na onim baabi a ɛwɔ enti yɛnkɔ na yɛnkɔ click so wo click wɔ WhatsApp a sei na ɛteɛ wohwɛ a wobɛka sɛ eyi berɛ a ɔwɔ ma ayi o mewɔ group bebree mu because me sɛnde Nyame asɛm ma amanfoɔ anɔpa biara nti no sɛ wohia bi a wobɛkɔ me me YouTube anaa me Facebook hɔ nom na wakɔ so eh, wobɛnya me nɔmba anaasɛ wobɛtumi aredi me message no bi hɔ anɔpa biara yɛ no nti a mebaeɛ nti nnɛ me ne wobɛsua adeɛ bi wɔ WhatsApp no yɛsua nneɛma kakra Ne nyinaa mentumi nkyerɛ ne nyinaa because me time no esua nti mebɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so asua nneɛma bebree. Nea edi kan, yɛpɛ sɛ esua wopɛ sɛ ɔsɛnde message ma obi ebi a mepɛ sɛ mesɛnde message anaasɛ video anaa ɛɛ yɛfrɛ nsɛe picture ma obi a Mɛba aseɛ ha na mabɛkereke preacher no so. Merekyerɛ wo adeɛ a wobɛtumi ayɛ no wɔ hɔ. Enti ebi a mpɛ sɛ mesɛnde preacher wei ɛkɔ ma nnipa yi. Ma makereke so. Merekyerɛ wo adeɛ a wobɛyɛ yɛ a ɛyɛ fan, ɛma no yɛ fan paa. Woahu saa adeɛ wei a ɛwɔ soro ha yi? Adeɛ wei a ɛwɔ soro ha yi. Yɛ a mede red ayi ato so yi, wode wobɛkereke so, wobɛba abɛkereke so. Wokereke so a, wobɛhu sɛ nneɛma bebree wɔ ha, nneɛma bebree. Wopɛ a, wobɛba no side ha, adeɛ wei. Nti, wobɛtumi afa Nipa baako ti woakreke so. Wokreke so a, wode bɛpia abɛhyɛ ne ti. Wopia hyɛ ne ti a, wode wo nsa mmienu mmienu ɛbɛbae mu. Wode bae mu a, ɛne ne ti bɛyɛ pɛ. Wobɛtumi ayɛ no sei, akyinkyim no sɛdeɛ wopɛ. Wobɛtumi akyinkyim no. sɛnea ɔpɛ. Na waba hɔ ara ankasa hɔ ara so biem. Ɛwɔ nneɛma bebree a wobɛtumi ayɛ no wɔ hɔ. Wobɛtumi de wobɛtumi de adeɛ wei Wobɛtumi atwiso picture baako wɔ ha anaasɛ toy baako na ɔresere ɔresere no so wahu wobɛtumi asan akleke so kyɛ sɛ wobɛtumi de ayɛ nneɛma bebree mekyerɛ wɔ adeɛ ma me design me design adeɛ na ama nipa no na ma ba ha mɛtumi aba ha na ma bɛtwerɛ mɛtumi aba ha na ma bɛtwerɛ hey guy Is that you? Na matwerɛ, hey guy, is that you? Mede wei na wopekiriki wei so a, wo keypad no bɛba na woayɛ dɛn na woabɔ, hey guy, is that you? Na wode wo nsa abɔ anim, wobɛhu sɛ na ayɛ sei. Na ɔde wo nsa mmienu azuumu azuumu wei no wo zuumu a na wode wode wobɛtumi apia akɔhyɛ ha wobɛtumi apia akɔhyɛ ha na wobɔ wode wo nsa bɔ so a wode wo nsa bɔ so a wotumi sesa Wode wo nsa bɔ so a, wotumi de kala wei sesa no sɛnea ɔpɛ biara. So wahu? Wotumi sesa no kala a ɔpɛ biara na woagya no saa, anaasɛ ɛmmraete mmraete. Yɛnhwɛ ɛhɛn abraete kakra. Wubetumi aba ha, soro ha, na wode wo nsa abɔ wei so, pɛn no so. Pɛn no, wotumi ma ano no yɛ kɛseɛ, mekyerɛ wo adeɛ. Pɛn no, wotumi ma ano yɛ kɛseɛ, ɛtumi yɛ ketewa. Ɛtumi yɛ ketewa wɔ ayi no mu, wohu sɛ ɛyɛ kɛse. Sɛ wohwɛ saa angle wei mu a, ɛyɛ kɛse, ɛtumi yɛ ketewa. Na wode ba fam so a, wotumi sesa kala no. na waba waba abɛtwerɛ ha wabɛkeke wei so wode wo nsa wobɛtumi de wo nsa atwerɛ Yes. Mede me nsa atwerɛ yes. So wahu? Na kyerɛ sɛ wobɛtumi a design no sɛnea ɔpɛ biara. Yɛnsan nkɔ wei so mekyerɛ wɔ adeɛ wɔ hɔ. Ne waba ha, wakreke wei so. Wobɛhu sɛ eh, science wɔ adeɛ wɔ hɔ a wobɛtumi de ayɛ nneɛma bebree nneɛma bebree wobɛtumi de tam ato so kyɛ sɛ Wowie a, na woayɛ dɛn? Woawɔ so ama nnipa no. Wobe, wowie a, na woaba ase ha. Menkyerɛ wo baabi a wobɛba no. Na woaba aseɛ ha. Na woaba aseɛ ha. Na woabɛwɔ so ama nnipa no. So wahu? Na nnipa no ayɛ dɛn? Ɔde ne nsa bɛbɔ so no. Ɔde ne nsa bɛbɔ so sei na ɛteɛ. Ooh, amanfoɔ na ɛsɛn de message a ɛha ma dwen. Hyɛ ayɛ sɛ. Nti nipa no bɛwɔ so a sei na ɛbɛyɛ ɛwɔ ne phone no so. Ɔbɛka sɛ, Hɛ! Hwan na ayɛ me sei? Anaasɛ, Woyɛ dɛn na disaeɛ? Na kyerɛ sɛ wode adeɛ new aba mu. Woate aseɛ? Ɛyɛ very nice paa. Merekyerɛ wo biom. Merekyerɛ wo biom. Wokɔ WhatsApp a, wokɔ WhatsApp a, na woakɔ. Memfa nsɛ mempɛ nipa foforɔ na mensɛnde menyɛ foforɔ ma no. Me memfa nsɛ maba wei maba madamfo yi hɔ na mpɛ sɛ mesɛnde no message na maba aseɛ ha na mabɛyi picture baako

Mɛ starte wɔ ha na ma makɔ kreke soro ha wahu soro ha ade wei a ɛwɔ ha yi na metim yɛ no ade foforɔ metim de ade foforɔ ahyɛ no mede wei ɛbɛhyɛ ne ti metumi abaim ɛde ahyɛ ne ti. but ɛnyɛ possible because wei no nti sɛ wopɛ sɛ wo go back a wobɛkreke wei so na afiri so nti yɛmfa ade foforɔ nsan nhyɛ yɛnkɔ ebi a yɛba ase a yɛnyɛ bi a wokɔ wo phone no so a wobɛnya bebi bebree wobɛtumi akora akɔ akɔ akɔ download bi afiri baabi na wode ato hɔ yɛmfa football yi yɛbɛtumi de ato ne ha ne yɛayɛ no ketewa yɛayɛ no ketewa na abɛyɛ design ɛwɔ n'ataadeɛ no because n'ataadeɛ no ɛsɛ ɛsɛ footballer Wei ne deɛ wei ne deɛ wobɔ so a wobɛtumi adi leti afiri so wobɔ so a wobɛtumi adelete afiri so enti yɛnsan nkɔ so biem ebi a yɛpɛ sɛ yɛde kyɛ sɛ wobɛtumi ayɛ nneɛma bebree wɔ ha wokyɛke aseɛ ha a me design no na mentumi design yie ma wo But wo ankasa wobɛtumi ahu kwan a wobɛfa so a wobɛ design. Ɛnti no woyi neɛ wopɛ a na wode ayɛ dɛn? Na wode ayɛ no kama de ama no. Wowie a na woasɛnde. Ok, tip number one no, yɛnkɔ tip number two a ɛwɔ WhatsApp mu a ɛyɛ different. Wopɛ sɛ woyɛ audio ma obi a, wokreke kɔ soro sei a, wobɛhu sɛ lock wɔ ha. Nti wobɛpia ama no aduru lock no. Lock no yɛ blue a na alɔko. Nti wobɛtumi aka saa. Sɛ wompɛ a, wobɛtumi akreke wei so na woadeleti afiri hɔ. Mekyerɛ wo tip number three. Tip number three, ɛno nso ni. wode nsa ɛbɔ wo fon no so na wo keypad ba na wopɛ sɛ ɔtwerɛ a wotwerɛ a sei na wobɛyɛ woahu map bi a ɛda ha no wode wo nsa bɛbɔ so wode wo nsa bɛsi so akyɛ wobɛhu sɛ wode wo nsa si so kyɛ a wobɛhu sɛ wobɛhu sɛ keypad mmiɛnsa bi abɛtɔ ha yɛwɔ mmiɛnsa wɔ ha Ne reason ne sɛ ebia wo phone no ɛso te sɛ me deɛ yi, wo nsa baako ntumi nkita na ɛtaipo because ɛntumi nkɔ benkum mma nifa, wo nsa ɛntumi nkɔ nifa mma benkum. Nti no sɛ wo use benkum na ɛtaipo a, wode wo nsa bɛbɔ benkum keypad yi so. Wobɛhu sɛ keypad no ashifte afiri side benku, eh, nifa abɛtɔ benkum. Wode wo nsa si so kyɛ a, wobɛhu sɛ asan so aba biom na wasan abɔ so, wobɛhu sɛ na ashift benkum abɛhyɛ nifa. Saa na ɛteɛ. Nti no, ma me nsan nkyerɛ wo biom. Ɛno nso merekyerɛ wo second one. Merekyerɛ wo ma woate aseɛ yie. Woakɔ wo WhatsApp na wopɛ sɛ ɔsɛnde message ma obi. Message no a wobɛtaepo no, message no a wobɛtaepo no, wohwɛ a wo nsa woataepo ara berɛ because Ɛrekɔ, ɛrekɔ na ɛreba no, na ɛha w'adwen. Nti no wopɛ sɛ oyusu, wohyefte keypad no ɛba nifa anaa wohyefte kɔ benkum a, ne woa ne sɛ wode wo nsa bɛsi map ni. Wobɛhu sɛ map bi wɔ aseɛ ha no. So wahu? Na wode wo nsa asi so akyɛ. Wobɛhu sɛ benkum deɛ aba. Ɛna nifa so deɛ aba. So wahu? Nti no sɛ wode wo nsa si benkum deɛ, wopɛ benkum deɛ no a, na woayɛ dɛn? Wode wo nsa asi benkum deɛ no. Wode wo nsa si so a, wobɛhu sɛ ɛ, ahyefte afiri nifa aba benkum. Sɛ wode wo nsa si so kyɛ nso so a, na sɛ wode ba nifa a, wobɛhu sɛ ahyefte afiri nifa aba benkum. Eh, benkum aba nifa wɔ brada. Enti no sɛ wopɛ sɛ ɛbɛ santa a, arrow bi wɔ ha. Na de wo nsa ayɛ dɛn abɔ so. Wobɛhu sɛ na abɛyɛ nɔma sɛdeɛ na ɛnde. Mempɛ sɛ mɛkɔm deep biara saa because ɛyɛ nneɛma bebree ɛwɔ WhatsApp a yɛbɛtumi asua. Mɛkyerɛ mɛkyerɛ wo sɛ obi sɛnde message a na wadelete Wobɛkɔ na onipa no adeleti wo a, adeleti message a ɔsɛnde ma wo no a, mɛkyerɛ wo application a wobɛloodu a o nipa no sɛnde yɛ a na application no akye message no. Nti no wo ɔdeleti firi wo WhatsApp koraa no a, message no da so wɔ hɔ, wobɛtumi aredi a a asevu wɔ wo phone so. Nti no mɛ ɛnde wɔ ha. Ɛwɔ bebree a yɛbɛsua wɔ WhatsApp ho, but sesei no